um ni mi xeweta ni tlhela ni mi amukela ka conspicuous talent tv home of talent and analysis under the banner of conspicuous media a ah, yi tlangi na genge so lexi nga koho namuntlha um mi nga mi kha mi tivutisa ku eh, i ta vulavula yini loyi ku humelele yini swilo yini mpundzu wo tani kumbe nhlikani wo ta kumbe madyambu yo ta swi ta depend-a ku mi hlangana na video nkarhi wini mara ni pfumela ku kun'wana na kun'wana kwala mi nga kona mi hlayisekile mi tshamisekile mi right se ni pfumela ku no subscribe mi subscribini loko mi nge se subscribe ni pfumela ku mi ta subscribe nkarhi lowu mi nga ta twa nga ku swi fanerile ku mi subscribe inkomu hi ndlela yeleyo so namuntlha na va ya bula hi ben mayengani na mr post bifile ya vuholini hi tlhe hi bula hi vatsonga entertainment industry hi ku angarhela so lexi ni lavaka ku bula ngopfu hi xoho ka between mr post na ben mayengani i mhaka leyi ya beef ya vona eh yi ze yi yi ze yi yi nga languteka ingaku yi yi commercial but se swi tikomba ingaku se yi la yi la ku va physical swi tikomba ingaku se ku la ku bananiwa hi tintiho la so um eh, mr post va ze va nga humesa video um yi hume january kumbe hi december yi ta yi hume january laha ka ku va ku hi ta hlangana hi hi march funny enough march yi fikini yi hlangana hi march mehe ben ma hi nga na endla video a rhamba vanhu ku va ta palms eh, a heta a imitator mr post ka video la mr post a kha a postponda event ya yena and then mr post a hlamula la yi nga ya kuma timhaka ta ku mr post um a lave na ku khumbakhumba bini hi tintiho a caltex a tlhela hlamusela timhaka ta ti-forty thousand hlamusela ku burawa ya ha ri na mali swi talatala swi ya kwala so lexi nga koho i ku beef levo a yi ri kahle kumbe a yi twakala kumbe a yi twala mara se na ku yi huma a mavokweni so mina a ni fike ni hleketa ku um mi ni twa kahle ni fike ni hleketa kumbe ni fike ni swi vona ingaku um eh, mr post u kombe beni mayengani ku um i weak why ni vula so um eh, beni mayengani i be sunguri ngwiri a ah, hembe ni ti post a ndli clip i nge tshiki ku mbala hembe mhaka genge and then jikijiki mi ti post lo endla video mi ta hlangana hi march mi ya befa hinkwaswo ka n'wina and then ma yi tiva tivhidi and then uh, swi swilo mi ti post va hlamusela ku loko wo hlangana possibility ya ku khumbakhumba beni hi tintiho byi le henhla ngopfu so a ndzi fike ndzi hleketa swilo leswaku Mister Post Knox i kombe Benny Mayengani ku i weak mm, but after the engagement with some of the people lava nga na eh, kumbe va landzelelaka music wa Xitsonga ya kuma ku swi tikomba nga ku Benny Mayengani i obsessed hi Mister Post Benny Mayengani i tirhisa Mister Post ku phusha swilo swa yena from time to time. Wahi vula swona kumbe ni ma yingani eka ti clip ta ye to tala swa tsandza ku promoter swi swa yena a nga katsanga vanhu van'wana swa tsandza ku a promoter swi swa yena a nga chelacheli mavito ya vanhu van'wana ma swisisa ene mi nga rivali ku music i vuhungasi ka hina but ka voho it's business.

ya mm, mara na ye mr post kun'wana i lo ti celela cause remember ka last video i te yena hosi ya beef kumbe license ya beef and all these things so beni mayengani went on mooking him and all these things in other words a n'wi provoka kahle kahle since march yi kha yi fikile but swi tikomba nga ku eh, mr post a va ha ri ka swona swa beef

That's true. There are people who can move you, so to speak, because of this too. So look, va rhanga va lata banana and all these things swi yisa yini ka tifeni ta vona a hi madzolonga so part of the reason why ni te ni ta vulavula na hi vatsonga entertainment it's because of the latest developments between benmainga na mr post hi nga ti kuma Vatsonga Entertainment Vatsonga Entertainment Industry yi ti kuma yi kha yi va vhayeleni because of these two why na ku na event mi rhamba mi stir post ka line up wa fane a nghena hi vo ma nine ti fan ta Benny ti sungula ku hoxotela swilo stejini. kumbe Benny a fanele a nghena hi vo ma nine tifoni ta Benny swi maka ku hoxetela swilo xitejini swi veka ti-artist letin'wana kwini leti a ti fanele ti perform-a after vona coz i festival or event yi ta vheta yi va yi onhakile hi ndlela yeleyo so mi swi vonisa ku yini ku nga va yini solution between these two. a swi tiva ku it's like ndhawu for yoh ku yi tsakisa ku fanele ku va ku ri na vo Benny Mayengani vo Mister Post hi voho vanhu lava nga na tinambara ka Vatsonga Entertainment currently and then na vo Soul Makamu they have numbers but those ones I don't want to mention them because a ku na beef leyi va nga na yona na certain people. leyi ti kombaka nga ku yi nga va yi ri out there leswaku mani na mani a swi tiva hi ndlela yeliya ti koho ti artist leti nga na impact mara ni to ka ni nga ti mention like ni nga va khethi vutisa ku va ni nga va mention wo lava va beni mayingana mi the post kumbe va nga ti number cause currently influence kumbe attention yi tale ngopfu ka vona n'we mi nga na ti-youtube channel ma swi vona ku loko mo posta something hi beni mayingana kumbe mi the post tinambara ta koho ta hambanile na tinambara loko mi poste hi swilo swin'wana kumbe vanhu van'wana hi ndlela yeliya so ni vona ingaku um ku nga va yini solution ka mhaka ya these two ku nga va yini xintshunxo ka beef ya beni mayingana mr bush cause maswiwani ku se yi hume endleleni maswiwani ku se a ya ha tshamisekangi and then xin'wana xa ko do you think beni mayingani i obsessed mr post because i tshama kha vulavula hi post from time to time or ko va that thing ya yehe ya ku um ya i ba nghoma wa yi tasela i va na nghoma